It's like I can just continue dancing. I, I, I. Okay, avuxeni, avuxeni. So Sandlen Chabalala, eh, hi album na yena leyi nga tshwa ku ni yevuleni ha na mina ni yevuleni guys ha na mina ni ni ni ma- ni yima na Sandlen Chabalala ni yevuleni ha na mina ni yevuleni a ni- a ni na mhaka na n'wina man ha ni yevuleni man yevulani man hakahakana swin'wana na swin'wana mi nga ta swi endla ni yevuleni it's like swo dlaya nga ri na mina ni part of the dancing group kahlekahle hileswaku mhani sandle loko a vo swi vona ku ri ni le ku cineni njhani ngoma ya vona twisisa ri fane va part of the dancing group i ni tele ku ta tlangela haleni ka nkani lowa gingirikani le gere hi mina ni khani ku eke stores ke tsolekile nyora am testing totora minjhani minjhani minjhani hmm, i khale hi nga ri kona i khale hi nga ri kona hi ze hi vuya hi ze hi vuya hi ri na ti-problem problem problem problem swi dzuva swi ri kona swa kona ne mara guys hi le ku tweni ka Eh, Santleng Chabalala hi ni yevuleni ku ri album leyi nga kahle swinene eh, yi le ku endleni kahle eh, tsundzuka last time loko ni vulavule hi Santleng Chabalala um okay maybe before ni ya ka tona mo hi tonyana tin'wana tinghoma leto ka yeve yeve hi leti a to ku loko va nghena va no kunene hi leti tisa so loko va nghena so Eh, munhu la nga ta ra swi lo yeve ku ri mr post ne masweswi mi ri swi lo yeve yeve yeve i nghoma leyi va vulavulaka ngopfu hi mhaka leya mi swi tivaka ku ri ve ri kumbe munhu a nga ri na munhu hi wena i titwa nga ri ha i be kokela kasi a ku na ti-problem le ndzeni va nga ku byelanga some some of the things are just too good to be true a hi swona vanhu va ka hina ku ri swin'wana swa swilo swi va swi swi ri kahle ngopfu hi ndlela leyi ya ku hayi swi lava ku dawuta dawuta swi lava i swi i swi langutisa kahle kumbe i kuma lava nga ta ku byela ku ri heyi laha hi nga tsutsumeli kona zama kun'wana leswi a swi prove xixin'we ku ri kahlekahle la misaveni ku hava munhu loyi a nga perfect. hambi wo ti wo ti phontsaphontsa u ti endla yini tiphoxonga i ti endla swilo hinkwaswo swi nga endleki ku nga vi na xilavinyana lexi nga kona evuton'wini bya wena cause munhu wo ka nga a nga ri na nsati hakanyingi vavasati va va lava ngopfu yena va duma ri va be va kokela kasi heyi ku na dilo le ndzeni ku na swilo leswi swi ka swi nga humelangiki handle um swi lava swin'wana mi endla swi lavisisiwanyana investigation kahle before mi ti hoxa guys okay mina i have two points about this album ta mi byela swona loko ni heta kahle kahle laha no lava ku i brusha brusha swin'wana tlemba tlemba heyi heyi heyi Hey! Mm, ha no ve le ku xi xinari ve le ku xi ve le ku toveteleni laha ve le ku xi toveteleni mara mi na swin'wana leswi lava ku vulavula hi swona laha mara ma swi tiva ku va xi vuya swi kahle ku va xi vuya swa nandzika ku va independente

it's very ordinary. It's like your the, the status quo, and then on the on the left, it's like very very radical. It's like very radical message. Hey, kuleka society liya bangi eh loko ze i va xi vuya ha swi herini swa wena swa vutomi ivi sandleni xi ta xi yimanyana mo ni mi operate ni mi byela ntiyiso ku ri kahlekahle ncini going against the tide This is what we call uh, blowing against the tide or blowing against the wind. it's a very revolutionary message ku byela vanhu ku ri ku va xi vuya swi kahle mu ta ku hayi wena swi i ncini swa swi vulavula hi yini wena he i tiva yini wena tiva yini hi vutomi a swi tolovelekanga ku ri vanhu va vula ku ri ku va swi vuya swi kahle mm, visante na teka vutomi e responsibility ya ku byela vanhu ku ri hayi kahlekahle mi nga chavi ku va swi vuya guys mi nga kondzeleli mathyaka laha handle mhaka ku eku ye nchava ku va alone am scared to be alone ku tilawula swi kahle

dyondzisa vanhu vudlakuta wena va ta ku dyondzisa vanhu vudlakuta ku byela vanhu ku va dlemba na matiko um va nga chavi ku ku va swi vuya loko swi swi swi tsandza swa tsandza guys mi nga kokoteli thyaka mi nga kokoteli thyaka um mi ri mi ti hangalasa mi ti hangalasa he mi nga chavi loko vutomi byi nga endliwa byi nga endli ku understanding ya mina yi ku laha misaveni a hi nge fani na ku swiyimo swo tala a hi nge swi hundzi ku fana meaning munhu un'wana na un'wana i na i na ndlela ya yena so swa endla wena leswi ho swi nga ku tirhela mehe swi nga ni tirheli hambi wo ni guide njhani hambi wo ni guide njhani ku va ku ha swi tirheli ku va xi vuya guys.

makulelo ya hina leswi va ku na leswi va swi vitanaka patriarchy patriarchal society leyi nga ka yona sweswi yi vulavula hi ku n'wansati fana tekiwa n'wansati fana eh, i fana ya va na nuna you know all those things eh, and then i tana ku then ku ta message yo fana na lowuwani wu va very revolutionary it's very revolutionary it's almost like unexpected swa ku um a hi ta ku eh, message wa wa wa wa lowu nga ka risimu leriwa mna wa dlemba eish min mo ndla so man mo ndla so ni ta kota ku swi swa swi vonaka kahle man hayi wa ndli nga ra swi swa ni swi tivi ku ri ku na swi tiva swi swo sandla sandla hi ku humelela yini so eh, i mean risimu ra ta explainer guys ni nge ze mi themendela swona mi le ku hatani nghena ka tipoyinti ta mina ni ta ni tsakisa simu leti wamee kahle kahle freedom leyi munhu a nga na yona loko a kha a ti endlela vutomi bya yena a ri swakwe va ta ku hayi mi nga vuli sweswo mi nga hlohloteli vanhu ku va va va ti-single ah guys a swi vuli ku loko munhu a ri single a nga heavy guys kumbexani na hemba la handle mm, a swi vuli ku loko munhu a ri single a nga heavy kumbe a nga kumi so no hold your horses guys hold your horses lero kahle mi ta ku is my favorite song ka ti-album leyi nga

ah no man no man no man eh swa ku very very um protestant kind of music or protesting or picketing or i music lowu nga tala ku not ku lwa mara ku lwela vanhu hi hi hi swiyimo swo hambanahambana swa vutomi bya vona um lava va nga dyondza ta ku i ti-activists yeah very activism kind of music but it depends what kind of activism is this leyiwani activism hi leya hi langutaka leya ya maben ten kahle kahle i think simi rivalelo hi maben ten or maben twenty loko hi languta mhaka yo justifya

ku lwa ku lwela vanhu lava va kumaka ku va va ta hanyela na vana lava kumaka vatsongo hi etlhelo ra malembe loko hi ta ti-relationship ta vona kuma ku um mhani yi kulu and then boyfriend ya kona yo ti ringanela na le gere gingirikani kuma ku ha kahlekahle ku a ni ti ba na munhu un'wana nkulukumba blind. loko hi languta malembe ya kona kuma ku ise band 20 band 10 yeah it's, it's still very revolutionary kind of music um lyrically you know a ah, ni ta vulavula hi leswa swin'wana leswi ni lava ku swi vulavula tipoints ta mi timbirhi ti ni lava ku vulavula hi tona mara ku tatisa hi sweswo ni lava ku vulavula hi swona ku ri um very revolutionary this album is very very revolutionary very very revolutionary it's going against the tide leswiya society yi nge hi swona swa normal so album leyiwani ti-message ta yona ti tala ku ya yi fika yi swi yi swi challenger not to oppose opposing is a very different one la yi le ku challengeni ka ti-social norms leti a ti nga toloveleka mahanyelo lama mo toloveleka ma hina vanhu sandlen chavalala laha i le ku challenjeni ka mahanyelo malamana swi believer believer believer leswi nga kona laha handle mm, magawula okay nga swi tiku i beef kumbe a yi beef na maybe i nyama kumbe i fish kumbe tin fish loko vulavula hi tin fish hala hala nsami halawani ku na damu laha ka makoxa ni vulavula hi le nsami ne ku na damu leyi hapfa ha riya riya tlap lele dya tifish leyi a ni swi tiku beef yi kona halana loko ri kere simu leri yo hempela e beef hambi ri ya kwini kumbe ri ya ku hala nsami a hi tifi Uh, you, you go and stream the song on our social uh, platforms

ko a munozana mpisela mutowini ha mi nga hembelani hi nga xopelani ku hava munhu wo dzana pesente okay Uh, munhu vona ri risimu leri ni lava ku ri tlanga ri ni tsakisaka before ni ya kule ngopfu ni ta ni ta mi hlamusela leswi na ku mi byela swo okay munhu mi byela risimu leri handle ka lero ro ro khomana ni ro kondletela mahanyelo ma kahle ka vana va le ndyangwini um mi nga cinciwi hi mali na ro ro kondletela mahanyelo ma kahle um tinkingha um hayi mo ni ni khoma leriwa ra xihlambetanani.

Eya a ri ri mhaka i mhaka ya vukhomba bya bya xinuna ne mhaka yo ya engomeni a mara i ku a ni lava hi vulavula hi swin'wana hi mhaka risimu leriwani maybe hi fane hi ya kona straight kwalaya ka chorus reriya yes hi lexi a xihlambetani xa n'wana a nga xilonghelengele guys xitsonga xa rhuketela ne kumbexani moni ku iniwa ni kombela hi twisana xitsonga xa rhuketela ne loko loko ho analyza marito lama tirhisiwaka ka especially ka ti ka tinghoma ta ti-folk songs like these folk songs ta xitsonga like tinsimu leta ta ta ta xintu leti ti nga toloveleka ti yimbeleriwaku usually loko vanhu se va ti dakwerile kumbe leti ti yimbeleriwaku hi ku ya hi ti-settings ta ta ndhawu yaleyo ne swi nga ha ndleka kuma ku i swigamatsuko kumbe tikhomba kumbexani ku tlangeriwa n'wana loko a huma a ha ri ntsongo swin'wana na swin'wana tinsimu ta kona to tala ti tala ku va ku ti ri na marito lama kuma ku ti ta ti na ti na nhlamba xikarhi xitsonga xi na nhlamba guys xi lo ngele ngele ngele ngele i mean we, we know we've got two balls it's either it's a tennis ball or a soccer ball but there are two balls and then xi hlambetani guys mi mani la nghena ku ka swona ngelengele it's like a sock two balls ngelengele ah guys come on man a swi tiva ku swi vulavula yini bara i nhlamba um leyi nga tala ngopfu ka tinghoma ta xitsonga ta ta xintu and uh, i mean this song was samples from from from, from that kind of song i risimu lera ra ri talaku ku yimbeleriwa loko eh, swigamatsuku sweswi swi vuyini engomeni va kha va tsakile vanhu va kha va khankha swinene koka ku bona minkulungwana swigamatsuku so i xihlambetani

xitsonga xa rhuketela msori xitsonga xa rhuketela eyi a ni loko munhu a ngomeni va fike va va va endla leswi va endliwaka swona hi nge boxi ngoma ne then ku va ku sisi loko xi vuya xi vuya xi lo ngilingili heyi ya ya ya mi ni famba before ni famba la ku lawula timhaka tembirhi ntsene leyiwani ri thyiwe tinkingha ne theme ya so hi kumini ka album leyi nga huma ya xongi rhangani loko a vulavula hi mhaka ya i risimu ri ku ri kambe ve ri marisimu ri ri ya ku na risimu leriya ka ka album ya xonghera nga ri vulavulaka hi mhaka ku ri ku un'wana na un'wana i na i na nkingha ya yena so swi swi swa yelana the messaging ya kona mara mina lexi ni lava ku xi vulavulaka hi album leyiwani i swilo swimbirhi ntsena first i ku maybe before ni ni vulavula hi swona mo ni endla so.

you know previously ka loko ni vulavula hi uh, man sandland a ah, ni vulavule hi yona ni ni ni tsaketsela swinene ni ku nkingha leyi nga kona ka ti-album ta yona to tala no to tala mani leya yi nga hela i think a hi leyi nga hela hela ku na yin'wana yi nga huma ni nga twa hi nga ri um hi yona leyi wa setsani tlen hayi mani a na ha swi tiku i mani mara okay mi regardless a na ha swi tiku a ku ri sandlen xavalala kumbe ku ri oscar makamu na i think it was oscar makamu actually ya se na tsundzuka loko ni vula hi ku ku na ku na matlangelo ya guitar the lead guitar ne ku na matlangelo ya xichayachayani lexiya lava ma kuma kuma ku ma ma twalaku vu creativity then ku na matlangelo lama ma ma ma xona xichayachayani lexi ya kuma ku ku landzeleriwa progression so if a song is 1625 ku ta tlakuka 165 like the ti ti ti ti like the linings ti ti line ta kona ti ti tlanga ti progression without being creative you know and then ni niki na hi example hi yona leyiwani ku ni ni vula leswi va nga swi endla ka xi xigege ku ri that is what i'm talking about loko ni ku creativity a swi bohi ku loko munhu a yimbelele noti yo karhi guitar yi tlhe yi landzelela um notation leyi nga yimbeleri marito ya the lead singer swi kahle ku lead guitar yi ta na tilayini ta yona ti-notes ta yona mara still remaining on the key uh, ende leswi swi nga ndliwa la ka ni yevuleni guitar yi na creativity um yi tlangiwa with creativity in a sense that the person who was playing the guitar uh, ni to hleketelelaku hi lava va tlangaka minkarhi hinkwayo um uh, kambe hi vanhu lava tlangaka la uh, ka, ka mansandland Ni ni rivele but lava va tlangaku lead guitar ya vona lava one man. Very very creative uh, man with regard to the lead guitar. Eh va va ti na tilayini ta vona and eh, ku nga ri ku landzelela ku voice yimbelele yini. Most producers loko va yimbelela va va tala ku la ku landzelela ku eh ngongo ka Xitsonga ne va tala ku la ku landzelela ku eh, lead singer yi yimbelele note yo ka yi njhani and then va tlhela va tlanga va va landze va gandlisela sweswiya so it becomes hi leswi va swi vitana yini redundant redundant ya swi it becomes repetition repetitional swi tala kuma ku swi swin'we leswi swi endliwaka which is just redundant uh, and it becomes very boring so laha

Va swi vitana yini loko ti ti ti ti ti vocals even if it's three ti-harmonics leti va ti tirhisaku ta ta ta ta ta tsakisa ti kahle ti vupfile ya ta twala ta fambelana a swi na discord so backing ya voho is very good and then but the other point just point number two ne the point leyi a ni lave ku yi vula hi le ya ku maybe ti ta hlangana ti ri timbirhi hi le ya ku loko va kha va yimbelela u kuma ku sometimes it sounds like she's talking swi twala nga ri vo va ku vulavuleni and then but she's singing and this is a very interesting point i've seen beyonce Be, they, they, I mean Beyonce like Beyonce Knowles lowa a humaka a America a swi endla na yena swilo leswiwa swa ku a nga ha yimbeleli leswaku a kokakoka tinotsi you know like with a vibration kuma ku she's, she's like talking but it's like on a note Eish, i don't know what, what, what this thing is called mara i just feel like it, it's, it's what she's been doing it for a while I just noticed it kahle kahle ka album leyiwani I felt like it was more expanded or expounded or a swi tlakuke ngopfu and then but the risk with that is that it can be risky loko kuma ku voice uh, effects or balancing is not good swi nga expose voice ku yi twala hi nga ri ya doha ku ri ke na hi le ku dyohini

constitutionally va beyonce loko va yimbelela va tala ku faka lots of effects ka swilo swa vona ka ti-production ta vona ku ri swi twala ku ri ya this person went to studio it's not live you know so mara ka xitsonga hakanyingi na swi twa hakanyingi kuma ku the song is it was done in the studio it was not live

ku ri voice yi twala kahle yi nandziha yi va na flow yi nga vi dry yi nga vi too raw some of the songs ye yeah, mansandleni yi twala onge the, the, the, the voice is just too raw the advantage with her is that yi na yi na um eh, rito ro kota ku yimbelela so swa pfalapfaleka mara at the same time loko ku ri ke ni wo yingisela voice hi hi ndleve ya vurhonwani u ta swi twa ku ku na ti-vocals tin'wani ti they are too raw there's no effect at all i don't know guru what happened maybe it's just me but some of the songs ti kona ti effect leti ni vulavulaka hi tona ka album yaleyiwani swa twala ku lava tirhise ti-effect to karhi ku ngetelela mpfumawulo kumbe ku twarisa karhi ka ka rito kumbe marito lama va va ma tirhisaka in terms of vocal singing or even to uh, ku, ku boost to boost the, the vocal range

Um, what is this album about? Is it a good album or a bad album? Alif Steve, uh, mi ta byela n'wina ku ri mina ka tingani out of 10 um mina ni nga yi nyika tingani album leyiwani yi kahle album leyiwani mina feel like is a very good album um hi nge vulavuli hi hi te i mean loko u languta design ya kona is so professional a ni swi tivi ku va mani va endlaka swilo leswiwani eh, the cover is beautiful swi sasekile xinepe lexi va nga xi teka xi na xi na professionalism the style the draw the dreadlocks very clean she looks happy she looks beautiful Va sasekile even ti ti text font colours leti nga tirhisiwa ka cover leyiwani swi sasekile swilo leswiwa guys uh, a ni ta ku a hi swi peleni mavoko a swi peleni mavoko mansatuleni va tirhile koka a yi swi tivi ku migawula i beef kumbe a hi beef na kumbexani i fish ay ay ay loko mi vona ni ri ben 20 ra mina mi nga ni karhati guys malembe tinambara a ni rhandzani na malembe mina ni rhandzani na munhu mugawu lawa biya okay guys mumi ni huma ni huma ka swona You can look against Doors Mini Nikatagan and um this album is very good. It's a very good album with a lot of songs. Leti ti cinekaku, ti tsakisaku. Eh moni kahle hle moni ti hlale ti mintwa ku nga ri ti to to nyanyula ntlangu. Mi nga mi nga languti ti playlist ta mina. Ni yevuleni

lava ku ka va nga ha ri ki vukatini vo tala vo tala va le vukatini guys let's be honest and then um ku va va nga heli matimba and then va nga ti va nga ti nyengi vutomi lebyiwani um eh, va ri va nga va nga ti luzi vutomi lebyiwani lebyi hanya kan'we guys

What can I give it, guys? Okay, you guys will tell me. I can give it a 9, but for now, I'm saying 8 and a half. If it's a 9, you can say it on the comment section. Look at it, mina. Ni khale ku ek as doors. Ke tshwele ke ri nyora. I'm thirsty. Ni twa tora. Mi nga titimeli. Ni ku muluka hi ku rhandza. Ni tlula tlula hi ku rhandza.